Dir gesitt hei eng Schätzung vun der Chambre des Salariés, dass d'Dépenses de vieillissement, dat heescht mat de Pensiounen dobäi, bis 2050 op 27,8 Prozent géinge klammen, géinteniwwer vun 19,5 Prozent am Joer 2008. Mir mengen enger anerersäits ass et awer ongerecht, wa mer et zouloossen, dass Leit haut duerch verschidde Cotisatiounen, déi si maachen, a privat Systemer op Basis vu Steierminderungen, déi se dee Moment kréien, dass et ongerecht ass, dat zouzeloossen, well déi Leit sech jo da fir d'Zukunft kënnen méi e groussen Deel vun deem Wäert, wat an Zukunft produzéiert gëtt, reservéieren. An dofir refuséiere mir. Mir soen, mir sollen net elo no zwee Moosstäb raisonnéieren. Engersäits kann een net higoen an de Generatiounskonflikt. ëmmer an d'Spill bréngen, wann et drëms geet, fir d'Cotisatiounen ze erhéijen, an anerersäits iwwert déi Ongerechtegkeet, dass Leit sech fir d'Zukunft en Deel vun der Valeur ajoutée reservéieren, dat approuvéieren. Et sinn deux poids et deux mesures. Dann ass d'Argument, d'Charge sociale vun de Betriber, déi ginn erof an Zukunft. Well d'Betriber, gëtt da gesot, ëmmer méi géinge spueren, déi wéilten net méi finanzéieren. Ma da kann een emol engersäits soen, Wat sinn iwwerhaapt déi Charges sociales patronales, vun deenen do geschwat gëtt? Déi Charges sociales patronales, vun deene geschwat gëtt, dat sinn am Fong eng Ofzweigung vun de Léin. Mir soen, dat ass e Salaire socialisé, an deen, deen dee Salaire zegutt huet, dat sinn d'Salariéen. Dat heescht, wann ech dervu schwätzen, dass d'Part patronale sollt reduzéiert ginn, da schwätzen ech dervun, dass d'Léin solle reduzéiert ginn. An da kucke mer eis hei zu Lëtzebuerg un, wa mer vu Charge sociale schwätzen, dat ass en Tabu, gëtt ëmmer gesot, mee da si mer net méi international kompetitiv. A wa mer d'Realitéit kucken, da gesi mer, Lëtzebuerg ass an éischter Stell, an do hutt Der eng Grafik hei, déi ass publizéiert gi vum Price Waterhouse Coopers, op Basis vun engem Rapport vun der Banque mondiale, an déi weisen, wéi vill Steieren a wéi vill Soziallaaschten an de Betriber an den eenzelen europäesche Länner bezuelt ginn. Do gesitt Der, dass zu Lëtzebuerg am mannste bezuelt gëtt, an Italien am meeschten. Also ass wierklech frappant ze gesinn, wéi wéineg hei zu Lëtzebuerg d'Betriber Steiere bezuelen. Elo kuerz, ech weess net méi ween et war, an op der Chambertribün ass gesot ginn, 80 Prozent vun eise Betriber bezuelen iwwerhaapt keng Steieren. Dat heescht, et si just 20 Prozent vun de Betriber, dat si ganz besonnesch Banken a gréisser Betriber, déi Steiere bezuelen. An da gesi mer, Wat zanter 94 geschitt ass, Zanter 94 sinn d'Charges socialen transferéiert gi vu Betriber op de Staat. Zum Beispill d'ganz Kannergeldcotisatiounen, déi si vum Staat iwwerholl ginn. Da kann ee soen, d'Base cotisable, dat ass elo e Resultat vun der leschter Tripartite, wou de Statut unique agefouert ginn ass. Op den Iwwerstonnen, op den Zouschléi vun den Iwwerstonnen, op den Zouschléi vu Sonndesaarbecht a vu Feierdeegsaarbecht gi keng Cotisatioune méi hei zu Lëtzebuerg bezuelt. A schliesslech, dat huet elo manner mat der Pensiounskeess ze dinn, ass, ginn déi Assur, ginn d'Assuren ëmmer méi bei d'Keess gelooss, fir wann et drëms geet zum Beispill Beiträg vun der Dokteschrechnung, vun de Medikamenter an esou weider ze bezuelen. Dat heescht, d'Assuréen, déi iwwerhuelen am Fong ëmmer méi e groussen Deel vun de Prestatiounen. Voilà, dann dat Argument weiderhin, d'Charge sociale vun den Entreprisen, déi mussen erofgoen an Zukunft. Dat ass en Deel vun der Strategie vun den neoliberale Forcen zanter den achtzeger Joeren. An dat do sinn elo Zuelen, déi vun der Europäescher Kommissioun kommen.

Dat heescht, 52 Prozent vun der Valeur ajoutée ass un d'Salariat gaangen, 48 Prozent ass un d'Patronat gaangen, un d'Kapital gaangen am Joer 2000, am Joer 1980, an et ass am Joer 2006 nach 48 Prozent. Dat heescht, hei zu Lëtzebuerg geet am Fong méi e groussen Undeel un d'Kapital wéi un d'Salariat. An dat erkläert sech vläicht doduerch, dass mer engersäits déi Finanzplaz hei zu Lëtzebuerg hunn, wou ganz vill Valeur ajoutée produzéiert gëtt an an d'Ausland weidergeet, an awer och zu engem groussen Deel doduerch, dass mer hei zu Lëtzebuerg ganz niddereg Soziallaaschten hunn, vill méi niddereg Soziallaaschte wéi an deenen aneren europäesche Länner. Dat heescht, wa mer vun der Kris vun dem Système des pensions schwätzen, da musse mer eng Diskussioun féieren iwwert déi Verdeelung vun deem, wat produzéiert ginn ass, tëschent Salariéen an de Kapitalisten. Dat heescht, mir mussen aus deeër Spiral erauskomme vun deene leschten 30 Joer, wou ëmmer méi e groussen Undeel vun dem Mehrwert, dee produzéiert gëtt, un d'Kapital gaangen ass. Dann d'Argument, dat wat de Staat nach ka bäidroen, dat geet ëmmer méi wäit erof. Mir hu gesinn an der Crise financière, an der Finanzkris, wéi vill hei zu Lëtzebuerg un d'Banke gaangen ass. Dat heescht, mir haten hei zu Lëtzebuerg quasi, un fir déi zwou Banken, déi elo do finanzéiert si gi vum Staat, ongeféier 25 Prozent vum PIB. wat un wat dee Moment un d'Bank un d'Banke gaangen ass. An dat déi Situatioun déi déi stellt een och fest an anere Länner. Ech huele beispillsweis Däitschland, wou déi Bank Real Estate iwwert 100 Milliarden Euro krut. Iwwert 100 Milliarden Euro, just ee Finanzinstitut. Dat heescht, d'Staate sinn immens verschëlt de Moment, dat kann een net ignoréieren. An all déi Efforten, déi an deene leschte Jore gemat si gi vum Stabilitéitspakt, déi si quasi op Null. Dat heescht, während Joren ass gespuert ginn op Sozialbeiträg, op Soziallaaschten, op Sozialpolitik. An wat ass elo? A wéi enger Situatioun si mer? Mir sinn an der Situatioun, datt dat quasi fir d'Kaz war. Dat heescht, déi Spiral, wou d'State versichen, hir Steieren ëmmer méi ze reduzéieren, déi Compétitivité fiscale, déi muss gestoppt ginn. Well wann d'State keng Sue méi hunn, wa d'State keng Sue méi kënnen anzéien iwwer Steieren, da kënne se och keng Sozialpolitik maachen a Wirtschaftspolitik och net. Voilà, da komme mer op déi verschiedene Moosnamen ze schwätzen. D'Verlängerung vun dem äh, Alters äh, vum Alter, wann e pensionéiert gëtt. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg en Taux vun denen, déi nach schaffen, wann se tëscht 150 a 65 Joer al sinn, dee niddreg ass. Wéi kréie mer deen erop? Mir kréien en erop, wann d'Betriber responsabiliséiert ginn, déi Leit an deem Alter och ze halen. Wat geschitt awer an der Wierklechkeet? Vu 55 Joer un ginn d'Leit encouragéiert an de Betriber, fir a Pensioun ze goen. Firwat? Majo well dee Moment vill méi Jonker aus den zum Beispill Frontalieren kënnen engagéiert ginn, déi vill manner verdingen. Dat arrangéiert eng ganz Partie Betriber. Mir hunn hei zu Lëtzebuerg eng vun deenen nidderegsten Aarbechtsbevëlkerungen iwwerhaapt an Europa. Dat hänkt dermat zesummen, datt mer ebe vun deem Marché régional, vun der Saach, vu Lothringen, vun dem Province du Luxembourg kënne profitéieren, fir Leit do ze rekrutéieren. Mir hunn net am Fong dee Problem, deen Däitschland de Moment huet, dass net genuch Leit do wäeren, déi iwwerhaupt als Jugend, als Jonker kéinte schaffen. Deen hu mir net. Da gëtt gesot, mir mussen déi, déi eng Pension d'invalidité kréien, dat muss mer erofdrécken. Et ass esou, datt no Berechnungen, déi d'Chambre des Salariés gemaat huet, just 5,5 Prozent vun dem Emploi total esou Leit sinn. Dat heescht, wat geschéit, wann een esou Leit forcéiert, fir méi laang ze schaffen? Majo, ganz vill ginn déi éischens net agestallt oder si kënnen net méi schaffen an da gi se, amplaz datt se eng Pensioun géinge kréien, eng Invalidepensioun, eng Invaliderent, ginn se dann an de Chômage. Dat ass just vase communicant, et ass ëmmer deeselwechten, dee bezilt, dat heescht d'Cotisanten, dat heescht déi Leit, déi Steier bezuelen. Wa mer soen, den Alter, ier ee pensionéiert ka ginn, verlängeren, do kann een dermat d'accord sinn, op volontärer Basis. Déi Leit, déi wëlle weider schaffen, iwwer 65 Joer eraus, déi sollten dat man, wann domatter natierlech eng Erhéijung vun hirer Pensioun verbonnen ass. Et kann een och soen, et kënnt een eventuell iwwer Travail partiel an déi Richtung goen. Et muss natierlech d'Formation continue gefördert ginn an d'Aarbechtsbedingungen fir eeler Leit an de Betriber, déi mussen och adaptéiert ginn. Awer alles dat doten nëmmen. Alles dat do ënnert der Konditioun, datt och déi Plaze bestinn. Well wa mer soen, mir verlängeren d'Aarbechtszäit an déi Plaze bestinn net, wat ass dat méi? Dat ass eng Reduktioun vun de Pensiounen, dat dobäi erauskënnt. An et muss een och de Lien maache mat der Jugendarbechtslosegkeet. Wann ech méi eeler Leit beschäftegen an et geschitt näischt um Niveau vun der Reduktioun vun der Aarbechtszäit zum Beispill, Mee da ginn doduerch manner Jonker agestallt. Dir sidd nach ëmmer prett fir virun ze lauschteren? Bon, da komme mer un d'Fro, datt d'Pensiounen solle reduzéiert ginn oder plafonéiert ginn. Bon, mir hunn den éischte Pilier, dat ass de Pilier vun der Pension de base minimale an da wier en zweete Pilier, dat wäeren dann déi individuell Cotisatiounen vun deene Leit, déi vill Suen hunn, déi vill verdingen, déi kënnten dann dat maachen. Op géing dat op internationalem Marché géingen déi Saache placéiert ginn an esou virun. D'Pensioun, d'Dépenses publiques géinge méi niddereg ginn. D'Resultat wär eng Desolidariséierung vun der Gesellschaft an nach méi grouss Inegalitéiten, wéi dat de Moment de Fall ass.